Tuzing kha ka khuahar ngaimi cu minute pakul hrawng ka chim rua ka ti minute sawm nga bak te ka chim ko ka hei ruah lengmang tikah hin keimah palh si lo nanmah palh deuh rak si rua ka ti zeicahtiah a sawa khan cun ngut cong ngut pah ding pawng le kam zong zau pah ding sikan zau na kan atuai tukin ka ruah ima cucu ka vun zoh na zi ka vun zoh dih tikah cun ni sawm nga bak si ko ma khakha nan last zong kham zoh te no a poi nga ngai te ka ti tu i a kan cher me ti mi bei thlarau hruai ning kharak si ko rua thai chim du nga ngai mi cu pathian bia nan duh ning kha ka chim du mi si zei chen kan chim zong zei chen kan pe zong ah khan nan thinlung ni ai duh nak lai hol ka chim sia cun nan duk tha thlarau rola nan duk tha ma cha cun nan der lai lo tiah ka ruah keimah bantuk khan nan ṭhawng lai silomei nan thlarau zong a ṭhawng lai nan cungah tampi lawmhnak ka ngei ti kha van chim ka duhmi si tuzan hi a donghnak zan a si cang i chun i tlak i bawipa thangṭhat hi lawmh awk lawng te a si i ka lawm mai lo ka ti ahhin vun ruah ṭhan ahkhan cun lawmh awk lawng te khi si ko lawmh awk lawng te khi si na nunnak naa lawmh lo caan ahkhin bawipa nih an dawtnak he ruat hmenh law na chungin mi Jesuh hai ruat hmenh law nifate nunnak lam hruaitu khi va ruat hmenh law na panh peng ko lai mu nungak nih phiatmi pawl zong khi lungre theih tuk ning si lo ka ti vei van chia da a bawinu zong nin rak kal tak se lo ka ngaih chia tuk le mai lo voi dem lo vei ah vawleicung thil dang vialte hi cu ngaihchiatpi tuk ding khi an si lo Jesuh a kan dawtnak vun ruah ṭhan ah khan cun lawmh lengmang ding si ko cucu Paul nih Filipi te kuat i a kan chim lengmang mi kha si thaizing i rian na va ṭuan tikah rian na ṭuannak zong khan na va i dan deuh ding kha ka duh ngaite Jesuh nih aan dawtnak chunglei in lenglei in aan umpinak Jesuh Khrih chung in umnak na chung Jesuh Khrih umnak kha va ruat ṭhan lengmang law ana lawm ko lai kan cah ruahchannak ṭhabik Jesuh a si ti hla kan van sakmi zong ka thazang kala tuk ka lawm Tuzaan hi donghnak zaan si i tawi deuh cu kaa zuam lai nain atu kan chim bantuk khan thlarau hruaining cu si ṭhan ve ko selaw a donghnak zaan ah hin Filipi cakuat ah kan philh khawh lo dingmi caan khat te lawng ka rel lai. Mah cucu zeidah nan zah bikmi si hnga ti an hal hna ning law aa lo cio lo sual lai i keimah pumpak cun kan zah bik cio ding a si rua ti ka ruahmi cu Filipi cakuat dal khat cang kul le cang khat a si. nunnak hi kei ka cah zeidah a si nunnak hi kei ka cah cun Khrih a si ko kha kan cawnmi kha Christ centers living ti si kha mu Khrih ah hram a bunhmi Khrih sehchin a nungmi nunnak ti si ko khate kha tuzan i kan chim dingmi taktak cu a si lai i a vun bawmtu ahcun Kolos kan vun rel chih lai i kolos dal khat cang hlei nga in cang hlei ruk tiang kha kan vun rel chih lai um, kolos dal khat cang hlei nga in cang hlei ruk tiang khi cu hmuh khawh lomi pathian mui a si Christ is the invisible image of God. Khrih cu mit in kan hmuh khawh lomi Pathian mui a si. Khrih cu Pathian fater sermi thil vialte hna nakin a cungnung deuhmi a si. Me Pathian fater ti ruangah hin Elias tiin pa nih Jesuh Khrih cu Pathian a si lo Pathian nak a niam deuh ti bia rak chuahpi asinain hika zawn i fater te a chim duhmi kha minung kan hrin i fa bantuk kha si lo zeizong vialte nih a tluk lomi a sunglawi bikmi zeizong vialte i a theitlai hmasa bikmi tahchunak a chim si ahcun thihnak in a thawh ṭhan ca kan nih zong kan tho ṭhan ve lai ti aamah a khannak a si ti kha Baibal caang kan hmuh thingkung pakhat na va cin i cu thingkung chung in a hai a tlai si ahcun cu thingkung cu hai a si ti a langh bantuk in kha zeizong vialte thil ṭha vialte a chuahnak hram a langhtertu a sinak tu kha chim duhmi si Pathian nih Khrih thawng cun van le vawlei ummi thil vialte kha a ser hna. Hmuh khawhmi thil si hna seh, hmuh khawh lomi thil si hna seh, amah thawng cun a ser hna ho amah Khrih thawng cun a ser hna. Cun nawlngeitu thlarau hna le uktu thlarau hna le ṭhawnnak thlarau hna zong kha amah thawng cun a ser hna. Pathian i van le vawlei hi a dihlak in Khrih thawng cun a ser hna i Khrih caah cun a ser hna. Khrih thawng in Khrih caah a ser hna a ti. Ka hrilhfiah tuk manh men lai lo. Nanmah te i zong in nan va rel lengmang lai. Nanmah te nan va i hal lengmang lai. Bakhat a fiang deuh te lai te ka ruah. A donghnak ah Rom cakuat dal hlei khatnak cang sawm thum le cang thum in cang sawm thum le cang ruk tiang ka rel ṭhan lai. Rom cakuat dal hlei khat cang sawm thum le cang thum in Pathian hi a va rum hringhren dah! A fimnak le a hngalhnak hi an va thup hringhren dah! Biakhiahnak a tuahmi hi aho nih dah a sullam an purh khawh lai? A thil tining hi aho nih dah an hngalh khawh lai? cathiang nih bawipa cu aho nih dah lungthin an hngalh aho nih khin dah ruahnak an cheuh khawh cham ṭhan ding in aho nih dah zeitel an pek bel tiah a ti bang khan a si Rom cakuat dal khatnak in dal hlei khatnak tiang hi Pathian a kan dawtnak Pathian planning kong a si minung khamnak hnga ding ca i atu kan chiar ve chim bantuk in kanmah kan din kan thian lonak kha Jesuh Khrih tu nih a run kan khuh biak i Jesuh Khrih tu nih kan din kan thian lonak kha amah tu nih aa lak i kanmah tu kha dinnak kan peknak a khuakhannak vialte hi a ho nih dah an rak ruah khawh chung a ho nih an rak hngalh khawh chung pathian khuakhannak hi a fim tuk a lian ngan tuk tiah a vun timi kha si cu hnu ahcun a tu ka vun rel duh ngaimi cu hi si Zeicahtiah zeizong vialte hi amah nih a sermi an si i zeizong vialte hi amah thawngin a ummi an si i amah caah an si dih kha amah thawngin a ummi an si i amah thawngin an si dih pathian cungah sunparnak cu zungzal in um ko seh amen Tuzan ah hin a donghnak zat a si bantuk hin kan cawnpiaknak dihlak kha vun fu ni si ti ka duh i lai holh i kan chim ahcun zei pipa khi a lo lo a lo lo nain a Greek Bible kan vun hrilhfiah i Mirang Bible ṭha te vun zoh ahcun a thuk nga ngaimi pawl an si ma cucu Khrih thawng in asiloah Khrih chungah timi through Christ asiloah in Christ Khrih thawng in Khrih chungah timi hi akhat bantukin hman khawh si pahnihnak cu Khrih he with Christ a pathumnak cu Khrih caah for Christ Khrih thawng in Khrih chungah Khrih he Khrih caah ti kha a si te lai vawlei ah kan nun hi tuchun ah crusade zong kan tuah khawh hi America ram te hna kan phak khawh hi motor te hna kan mong khawh hi hikai a thumi vialte hna nih hin keimah kaa zuam cah kan ti khawh ahcun a har men lai tiah ka ruah nanmah nak hin keimah min ka ti khawh hnga deuh in zeicahte pathian zaangfahnak in ca ka cawk thofal ka phit lio suimilam hlei ruk ca ka cawk ni khat ah hin american rat khawhnak khat in ca hin refugee ka ra lo asinate american i siang ka kai khawhnak khat in ca scholarship kumli kumnga chungan ka pekmi kawlam tangka cun ting thong khat dengmang te hna hi keimah ten pakhat men ka tuah khomi um lo zeizong vialte hi pathian nih a rak khan piak ciami lawngte amah thawng lawngte an si dih i nangmah keimah kan nunnak kan khuasa kan tintunak kan in kan lo ṭha vialte khi kanmah ca an si lo i mah cucu pathian thluachuahnak kan pekmi khamnak kan comi khamnak kan i lawmhpimi te hna zong khi a donghnak ahcun amah Khrih caah amah pathian sunparnak ding caah a si ding si ti cu keimah bia socek thiang na kan cawnpiakmi si Cucaah keimah thawng in kan ti sual ahcun keimah tiin kan ti sual ahcun aho he hen nih an ka bawm lo kan ti sual ahcun aho ca men si lo keimah ca si nan i caih kha lo kan ti si ahcun Baibal ca nih a kan cawnpiak ning a si hnga lo hi thil vialte khamhnak kan conak Pathian dawtnak kan conak Pathian thluachuah kan comi vialte hi amah Khrih thawng in amah Khrih chung ah amah Khrih he amah Khrih ca i hman ding le nunpi ding a si ti kha tuzan cu cute cu adoknak ah i ceih usi law na nunnak te kha dangmah ten bia rak i hal te voi tampi bible ca ka rel tikah hin third person in ka rel tawn That percent timi cu David siangpahrang pa nih Bawipa cu tukhal bantuk a vengtu a si ti a ti tikah khin David le tukhal an i pehtlaihnak bantuk lawng khin ka lung a fiang tawn. Asinain Pathian bia, Pathian thawngṭha bia le Pathian bia nih kan nunnak ka rian a ṭuan ning kha ka hun teh deuh ve, ka hun theih ve deuh tikah David rel in ka rel ti lo, keimah rel in ka rel ve cang. David ca lawng ah Bawipa tukhal a si lo. Bawipa cu a Bawipa tukhal a si. Ka herhmi vialte ka pe ni tu si. Dor ka kalak hin to ka khuh har cu. A sifak ngai nan ka ruah men lai. Ka herhmi bak hi kali se lo pulpit cung hin. Voi tampi cu ka ruah ti khan ka thei bak lo ka herhmi um lo. Zeidah ka cawk lai te ka herhmi bak ka thei lo. Nan ka zum lai lo. ziah cu david nih ka herhmi vialte rak ka pek dih ti leo david cu computer men rak ngei lo cu jordan tiva kam hrawng tok rak vah len ko cu a david men nih ti khua cun ka ti kho tuk ding pei cu a ka pe tu cu bawipa si ka herhmi vialte ka pe tu a si Pathian nih vawlei hi dawt hrinhren ca fapa ngeihchun te kha pek tiin ka rel lengmangmi kha si ti lo. Pathian nih a bawipa William Khen chim bik a dawt hrinhren caah a fapa ngeihchun te kha pek. Cucaah mah a zummi cu ti tat percent hman zong kha ka duh ti lo. Cucaah bawipa nih a zumh ahcun zungzal nunnak kha hmuh. A cun hmen kha ka duh lo ee. A bawipa nih a zumh cang caah zungzal nunnak a hmuh. First person in Bible ca zong hi kan rel ahcun kan caan sulh ngei lengmang. Tuzang thawngtha bia na ngeihmi zarkhat chung nithum nili chung thawngtha bia he te kan au lengmangmi zong hi tat person in rak ngeih ahcun ai na bual hrang hrang bia cu he sila hi ti bantuk su so mu Creation hrang hrang e nan ni nan thai sen hrang hrang pastor tuan mi bia nan zei hmanh se lo nan hei ti khan cun lo si ko a bawipa bian man an theih maw pathian bian dan an theih ti tu khuapi do a bawipa bian an theih cun theih a hau lo cu ngaihtlak zong si lo cu sihmanhsehlaw pathian bia si ko o bible ca na kan cawn piak ning si ko khrih se chi timi khrih hrimhrim le timi si ko hi ka thil si nan khi ka thil khi se chiu tia kan timi bible ca ti hi a bawipa na kan chimmi si ko na ti i cu bible ca na ka chimmi cu keimah hi ka si kan chungkhar hi kan si kan nu van ceih hau mino ka sian keimah pumpak mi chahnak a kalpi hau tiah na ti i zeizong vialte na nunnak hi Jesuh Khrih thawng in Jesuh Khrih chungah amah Bawipa Jesuh Khrih a nifa kar hlan ṭinak in amah Bawipa Jesuh Khrih ca tin chih kan hlan si ahcun facang mu pakhat te hi Scotland mifim pa nih facang mu khat lawng pakhat cin mihrut a si ti an ruah asina experiment a tuah dih hnu a cin a cin i kum nga a rauh ahcun facang pung thong khat le pung zali a ngei tu a cang ni ni thlaici te kha kho lai naa lawm chinchin lai na teh lai pathian bia pathian dawtnak kan timi hi tuah lo ahcun a dih tuah ahcun a thatnak ka theih lengmang si lem a si pathian thatnak si he ka tahchunh tawn Sam number sawmthum le pali cang riat ah Bawipa hi zeitluk in dah a ṭhat ti kha nanmah tein va kawl cio hen te kan Lai Baibal timi kha a taktak cun va tep cio hen u ti si khi khi a biafang ding cun test and see that the Lord is good Bawipa kha zeitluk in dah a ṭhat ti kha nanmah cio tein va tep cio hen te tim cu lain do ka te su theih sang cu hngalh sang cu Louisville kan rat po po ah hin lian lian pa te dor kan pian lo um bel lo nan ka hmuh langmang lai mah cun ka hmuh peng mi cu angwin pa Asang pa he tam nawn ve pungman khual kan tlo kan kha zong ah hin ka fu langmang ko zia ka fu a lian lian pa te dor chu tho lo eh ka ti min um len ko lai kalai ne te chang ahcun a tho ka tian ka fu langmang ko cho le na ke sien tlen chang hon va thau tu na suk dan in suk lo wa nga lo chu Cu bantukin Pathian ṭhatnak cu ka chim duhmi cu tuah hmenh, practice hmenh, thlaici bantuk a kho lai. E, a ṭhat tuk ṭung na ti lai i tam deuh cin na duh lai. A kho lai, a kho lai, a ṭhang ko lai. Naten na theih i a dih zeihmanh a tuah lo siah khan cu a dih ve ko lai. Mah cucu Pathian bia a kalning a si. Korinth kuat pali dan ah dan li cang kulnak chung i zeicahtiah Pathian pennak cu bia le holh sawsawh men an si lo thilti khawhnak ṭhawnnak pei a si cu tiah a timi kha si caah atu tan zong an kan challenge lengmang nak hna cu a ruangah khan si nan tuah lo cun zeihmanh a si lai lo ee tuah u kan timi hna kha si a hak lem lo da ko a nem ngai ko si lo mei cucaah cun tuzan a donghnak ah hin tawi tein khrih thawng in khrih he khrih caah timi bible ca kan vun relmi te kha thazang lau si ti ka duhnak a si zankhatnak a chim cang bantukin mithiang paul nih kei ka cah nunnak hi zeidah a si kei ka cah cu nunnak hi khrih si ko tiah timi mirang bible hoi ning cun nun hi khrih si ko ti le khan ado deuh hnga to live is christ vap a si ma khakha khi kan nunnak pi khi se lo fonak sim sen nifate kan nun hi to live kan nun hi zeidah a si khrih a si ka ruat bel lem lo ma wo cang ka za nak sau tuk cang nun hi ka cah Khrih a si ti zeidah a si hnga ti ka zuar set bel lo zeidah nun hi Khrih a si ti a ti dang zei hi a chim duh set set mi si hnga ṭha tein mah tein mun ruat phen o a si ko ti ka ruah mi tu zan ah a tu zan caan ka chim ning pathum hi si ka nun hi Khrih thawng in a si ti kha chim duhmi si hmasa bik ah Paul nih a chim peng mi cu mah cucu a si khamhnak thawngṭha bia a chim lengmang mi cu mah cucu a si a thlauh zong an thlauh khawh lo mi cu mah cu si a si nikhatnak kan chim mi thawngṭha thawngṭha ti lengmang mi thlauh khawh lo a chim lengmang mi cu Paul nih chim lengmang cu thawngṭha cu Khrih thawng in Khrih chungah ti hi a si mah biafang hi pennak pakhat biafang he kan tahchunh a si ahcun siangpahrang pakhat nih harnak a tongmi minu mipa pakhat a va khamh i a pennak chung i a rak luhter mi bantuk hmanthlak hi a si a fian deuhnak hnga ding caah minung pumpak pakhat tein ka vun chim hmanh lai A si taktakmi a si. Mary Patrick an timi nu hi atu i Georgia state ah khin minak nute a rak si i zusai ah bar sai ah rian a ṭuan. Zankhat cu ruahlopi in mipa pakhat meithal an kah i cu dor kam ah cun a thi. Mary Patrick nangmah nih na tha an ti i lutat hmuh in thong an thlak. Nan theih bantukin nungak kan nau le tete zusai rian a va ṭuanmi cu misifak fa an si ti cu fiang ko cu mu. Bochan awk ngei lo nupa ṭhan ngei lo ti cu fiang ko cu. Cu chinchap ah minak a si tikah cun ahohmanh bawmtu ahohmanh ṭanpitu a ngei lo i thong ah cun a va tla. a tha le tha lo hohmanh nih kan hngal lo nain mithat tiin thong ah a va tla a ca ruahchannak pakhat hmanh um lo american i sawtlei papaoh hi cu an cian ngai i a fawinak a chim si ahcun teran tiang mi a pe khomi in si cu mu a ca ruahchannak pakhat hmanh um lo mah lio ah cun baptist khrihfabu chung in khrihfa upa ṭha ngai pakhat um i cu min ah jimmy carter a si Mah cu Jimmy Carter cu Baptist Khrihfa upa a si i bawi taktak a si i Georgia State i lak i governor a si. Governor timi cu atu i kanmah Texas le i kan governor bantuk a ngan bikmi bawi a si. Mah lio ahcun a ram minung zeidah an lawh ti kha zoh thong tlami a zoh hna tikah mah nu kong te a theih tikah amah governor a nawl ngaihnak in mah nu hi parole officer ka chungkhar zohkhenhtu dingah nan rak ka pek lai a ti thongin a luat tinak si lo a sual man ka thlah piak tinak si lo ka chungkhar an rak ratpi lai i ka chungkhar zohkhenhtu nan chiah lai ti si ma khakha governor pakhat nih nawl a ngaih khomi si cah khan cu thongtlanu cu an chuah i governor te chungkhar ahcun khua sa Jimmy Carter cu Khrihfa ṭha tuk a si caah a fanu te bantuk khan a dawt i a min ah Nani ti a min a pek i Nani Nani an ti a fanu a hrinmi bantukin a dawt. Asinain governor in thong khat cu kual sawm si kum nga ah Jimmy Carter cu governor in a tettan a dih tikah cu nute cu governor inn leng in chuahnak nawl a ngaih lo caah governor i an inn i umnak nawl kha ngaih ti lo caah governor a si ti lo caah khan Jimmy Carter kha governor si ti lo tikah khan thonginn ah an hei khumh ṭhan ruahlo piin thong khan a kua sawm sin kum sarih ah President thimnak a hung chuak i kum sarih ah Jimmy Carter cu American president a si ee an ti American president pi a hung kai a kai le cangkaan a thinlung a ruah colmi cu a fanu te nani kong kha si direct na ruahmi cu governor ka tuan lio ah ka fanu te a umi mah nu te cu nan ka lak piak than lai i ingphyudaw zohkhenhtu ah ingphiuro chungkhar kanmah zohkhenh tuah nan ka chiah piak lai a ti i ṭha tein upadi ning te ummi si caah parole officer in an lak i Jimmy Takata te chungkhar ah cun um khuahar a simi cu president paul nih masabik cem in a choral speech timi an chim lio ah khin bawi tlang tlang an hoi ṭha ṭhan au tawn hna lio ah khin mah nu thongtla nu te Jimmy Carter cu rak auh ti si a fanu te cu Cuticun president inn ah cun awm i cu lio ah cun Jimmy Carter nih American sihni lakan hodah law a tei bik dingmi le a khap kho dingmi a si lutat hmuh ti bak i te a te bantuk um cangmi khamnak hading ca a fawi lo caah ti a hlat a hlat a hlat i America ram ah a thiam bik ko timi lawyer a vun i hlan i a hmuh a laih piak a laih piak a laih piak a laih piak tikah cun Mary Patrick nih mi a tha tiah nan timi hi a hmaan lomi a si matingka a si aho bia kah lio zong a kut in nan tlai lo hika chungah rian a ṭuanmi a si caah si caah ho men chan tu caah nan phuhmi si Mary Patrick hi mithat a si lo a luat a ti Jimmy Carter president ruang ahcun mah cu Mary Patrick mithat nu ti thong a tlami thong chung a thi dingmi Tehran zong pek dingmi cu a luat i a luat sawsawh in i va ṭin si loin Jimmy Carter nih a fanu bantukin ing phiu dawpi a umter. Ing Pyo Daw i American tamrai in um hnu ah Jimmy Carter te cu Georgia cun an ra kir than cu zong ah cun anmah in chungkhar a um i an inn pawng te ah inn dang a chuahter hna i fanu le nu le pa bantuk in an um ti kha a si taktakmi tuanbia va rel u nan ka zumh lo ahcun naite kum kul sawm thum a simi bia a si mah kong ka ruah tikah hin Pathian a kan dawtnak kong Pathian a kan khamhnak kong a vel ngeihnak chungah kan khumhnak kong amah thawng lawnglawng in kan sual in kan luat khawhnak kong cu lawng hmanh si loin kan kan phut kan tawk lo ning kan luat i kan sual man kan luat lawng si loin ingphiu ro bantuk a simi zungzal duh dim nunnak bawipa nih kan chiahnak kong vialte hi cu nih cun fiang tein a langhter Cucaah mithiang Paul nih hin Jesuh Khrih kong a chim tikah hin a ka a thaw tuk i atu nai ka vun rel bantuk khan Khrih cu hmuh khawh lomi Pathian mui fawh si hi a lianngan tukmi Pathian mui kha kan rak hmuh khawh lomi kha Jesuh Khrih bak hin dawh kan hmuh cu ti kha Paul nih a chim. Pathian nih Khrih thawng cun van le vawlei ummi thil vialte a ser hna. Baibal chan Khrih thawng loin sermi pakhat hmanh um lo ti si. Jesuh Khrih a kan khamtu lawng hmanh si lo, amah thawngin sermi thil vialte hi ser an rak si. Phundang kan chim si ahcun Jesuh Khrih khamnak kong Pathian planning, Pathian a rak suai cangmi rak um hlah selaw, Pathian nih sermi thil vialte a rak ser ngam men hnga lo. khamtu um lo ahcun a kan ser men ngam ngam men men hnga lo Jesuh Khrih thawng lawnglawng hin zeizong vialte hi hmuh khawhmi thil si hna seh hmuh khawh lomi thil si hna seh amah thawng cun a ser hna i mah belte cu amah tiang cun a dih ve lo amah thawng in ser an si caah hi zeizong vialte minung sem zong vialte hi Khrih caah cun an si ve a ti mah cu belte cu kan philh lo a hau a ti Atu kan chel chim cang bantukin Jesuh khin a vel ngaihnak dah kan kham a kan dawt kan co lo dingmi thilpi a kan co a kan coter kan i hruk lo dingmi pi a kan hrukter i mi thiang lo pi kha mi thiang ti auh kan si i Paul nih Khrihfabu auh fate kha mi thiang ti a ti ka ti kha hakai oi ti ka ti kha Pathian mithiang tiah kan ti. Sihmanhsehlaw cu tiang cun a dih lo. Kan duh paoh in kan nung lai ti kha si lo. Amah kharih ca a si ti cu kan hngalhmi a si. A biapi tukmi thil a si. Cucaah Khrih chungah kan timi nih a langhtermi a si kan ti siah cun Baibal thiam pawl nih Douglas Moo timi pa Rom cakuat a ṭialtu pa nih a chimmi cu Khrih chungah ti le cangka in kan i fian colh dingmi cu taksa duhnak chungah a si lo tinak khi a si a ti opposite cu Khrih chungah kan ti le cangka in taksa duhnak ah kan dupawn kan um lo tinak a langhtertu si ti antonym kan ti lai cu cucah Jesuh Khrih chungah kan nung kan ti le cangka cun taksa duhnak chungah kan dupawn kan i ciah ti lo kan nung ti lo tinak a si kan sual ti lo tinak cu a si lo asinain we do not remain in sin sualnak ah khan kan um peng ti lo kan umnak hmun aa ṭhial cang cucahcun Baibal thiam pawl an vun ṭhenmi cu kan sual lo kan ti siah cun Pathian kha lihchim ah kan ser ti bantuk khan sualnak ngei kho rihmi kan si sualnak a tuah kho rihmi kan si nain we do not remain in sin sualnak ah kan um peng ti lo a zeicahtiah a Khrih Jesuh chungah khan kan um cang caah taksa sinak chungpi i Satan duhnak chung ummi kha kan si ti lo ti kha Bible ca nih a kan cawnpiak lengmang mi a si dawtmi nu Paul le nau hna America ram kan phan Nannih nan si ve sual lai maw ti ka phang. Tampi ka hmuh. Nu hna kan dupa in khua kan sa. Mi va chu zong kha Jesuh Khrist zummi nih poi ah kan chia lo. Kan dupa in khua kan sa. Loki mi nun in kan nung. Cucu tin ah Jesuh Khrist chung kan um kan ti khawh lai. sual a si lo dawk makhat cu sual peng a si kha philh hlah cucaah pathian a vel ngaihnak kan chiahmi nani timi minak nu te nih khan aa ruah tikah nunnak hi thong in chung zungzal khu a sa ding ruahchanak a ngei ti lo i a her ahcun a hngawng man cik lai maw hrin man thlai lai maw thihsi man chun lai maw a thi ding komi nih governor pa Georgia state governor pa inn ah um khawhnak a ngeihnak le ing phyu ro tamra inn ah um khawh a ngeih nak cu zei ruang a si tamra cimi kata a thatnak le a vel a dawtnak thawng in a si cu dawtnak cu zei rel lo in cimi kata ngaihchiatnak cu tuah peng ko ha maw tuak ve tuah lo a duh paoh cun khua va sa se lo hlan lio bantuk khan mi that peng rih se lo ta cimi kata ri cu ing phyu ro cun um ter peng ko ha maw Cucaah Khrih chung nun kan timi a hun zul lengmang tu si kan ti si ahcun Khrih he nun kha a si. Khrih he nun kan timi cu Khrih he kan um ti tinak a si. Khrih he kan leng ti ti zong a si lo. Khrih he zungzal in kan um ti tinak a si. Phutnak ka chim siah cun keimah cu koimang he kan um ti ka ti siah cun sermon ummi kan pastor siama etna he cun kan um ti lo tinak ka si ko. Bia sawsawh te alo nan tha ten ruat tau ti ka duh. kan sinah Pathian a um ka sinah Pathian um timi le Pathian sinah kan um timi kan Bible ca phundang pin a chim a khat lo kan olh ṭhan lai God is with me Pathian cu ka sinah um Khrih cu ka sinah um Pathian thlarau cu ka sinah um timi le keimah cu Khrih sinah ka um Pathian sen ka va um ti khi aa dang a khat lo phundang a fian deuhnak ding ka chim si ahcun atu lio caan te hi kei hi nan sinah ka um ka umnak khan ka rai nan sinah ka um lio te si kan hnu lei ah khan kawi mang kha ka sinah a rak um ve nak chim atu a sinah ka um ve ka sin um le a sin ka um kha khat lo hi vawlei cung kan nun lio ah hin Jesuh Khrih thlarau cu kan sinah um Asinain ni ni khat ah Bawi Jesuh Khrih he hmai ton tik kan i ton tikah cun Jesuh Khrih sinah cun zungzal in kan va um te lai. A khat lo. Jesuh sin i kan va um te lainak kong kha nihin i Jesuh Khrih he kan umṭinak nih a tih chung kha a hau. Consistency um kha a hau. Jesuh khi kan um ti lai ti i, i thei tuk tung nihin ah Jesuh khi um ti lomi taksa sinak lawng um ti pengmi si kha Paul nih a duh lomi a si cucaah kei ka ca cu nunnak hi a si kei ka ca nunnak Khrih si ko ti tikah Khrih thawng atu ka nunmi hi a si kaa lawmhmi le kan hangamnak le ka zeizong vialte kham ka sinak hi Jesuh Khrih thawng a si cu lawng a si lo Jesuh Khrih he kan umṭi peng ti kha Paul nih chim zungzalmi a si. Zeitik mah Paul Jesuh Khrih aa ṭhen bel lo. Chunglei Jesuh Khrih le chawn zungzal Jesuh Khrih he an i pehtlai zungzal ti kha fiang tein kan hmuh khawhmi a si. Cucaah cun Jesuh Khrih chung i a um dih hnu ah cu Jesuh Khrih chung nun in Paul nih a nunpi peng mi a si kan ti siah cun Jesuh Khrih ca nun kha a si Jesuh Khrih ca nun kha a si Rom cakuat ka vun relmi te kha kan dihlak kan theih bantuk in Pathian hi a va rum hringhran dah a fimnak le a hngalhnak hi a va thuk hringhran dah America ka rat hlan Bible ca ka cawn hlan ah hin cun American an fim tuk tiah ka ruah zeizong vialte an hngalh dih lai ti khin ka ruah ka phan ahcun an hruh ning hi ka fiang ve an hei cawnmi te lawng khi an thiam an fim lo me a thiam an thiam an hei kawlmi thil pakhat te khi an thiam i a dang thil hna cu an hngal lo kan hei cuan ve lengmang ko keimah zong cu cuan lengmang hrat ahcun cuan lengmang se tu hi a cung cu ka chuak deng cang i ka chuak kho ti lo ka chuak kho ti lo ka thei lo nan chan piak ka chuak kho ti lo tiang ka zumh cuan ding ahcun a pih cang khoi ka hlei cuan awk kham ti lo phiasi hnu ahcun nan ka hngalhmi cu a um lo khi so ka fim lo ning he mak chin lengmang nan pathian nih a fim ning minung kan khamnak ha ding cah khu a khan ning a fapa jesuh khrih a kan pek ning a thi hnga dingmi thi loin a fapa tu a thihter ning a dawt ning te hna a thur komi kha mi thiang tiah kan ti i a thiang khomi fapa tu kha vailam tahnak cungah mi mithut te ahei timi te hna kha paul nih a ruah tikah dakaw ule nau hna nan sin ka rat lio i nan lung an thlenter tu hna kha vawlei cung bia cun bia ṭha biadawh khan rak si lem lo eh tinak kha si cu minung khuruah ning cun hruh a lomi pathian fimnak tu khan rak si te khuahar tuk a simi pathian fimnak liangluang kha a vun chim hmasa biakhiahnak a tuahmi ho nih dah an purh khawh a thil tining ho nih dah an hngalh khawh cathiang nih bawipa cu ho nih dah lungthin a hngalh ho nih dah ruahnak a cheuh khawh cun cham ṭhan ding a ho nih dah zeitel a pek bel tiah a ti bang khan a si Jesuh khin a kan kham a kan dawtnak Rom cakuat dal khatnak an dal hlei khatnak tiang a ṭialmi liang luang kha bia a vun fun taknak a si. Cucaah cun Rom dal hlei nih cang khat in ku le ka nau hna Pathian nih a kan zaangfahnak a nganmi ruangah hin Pathian sinah a nung in pekchanmi raithawinak bantukin nan pum hi i pe tuah u law Bawipa ca i pe tuah For the mercies of God, offer your bodies as a living sacrifice. Offer your bodies ti kan lai Bible ka lungtling dalum cu pum ti mi atet lo mi te se je cha te krik mi ni pi tu kan chia voi tam pi chu hi kan pum ze me san tai lo e kan pum mi kan tu mi la ka si e kan tu kan sang la ka si ti mi bible ning a si lo Baibal nih cun minung kan pum hi Pathian sin i pek ding hrimhrim a simi pum Bawipa thangṭhatnak ding ca Bawipa lawmhternak ding ca hman dingmi thil a si kan pum chung i sualnak a kan tuahtertu sarkos sars timi fleshly flesh timi taksa duhnak thisa duhnak tu kha Baibal caan negative a hmuhmi si hi kan pum kan nunnak cu bawipa cah kan hman dingmi a si cucah vun pehmi zeiti zeicahtiah zeizong vialte hi amah nih a sermi an si i zeizong vialte amah thawng in ummi an si i amah caah an si dih pathian cungah sunparnak cu zungzal in zungzal tiang um ko seh amen ati mah nih sunparnak thangṭhatnak upatnak kha nangmal keimah aa tlak hmanh kan um lo only god is worthy to be praised pathian lawnglawng hi thangṭhat tlakmi si pathian lawnglawng hi upat tlakmi si thangṭhat upat len kha duh hau lo bawipa ca lawnglawng ah kan ti han a sa ko Kan Khrihfabu mino pawl zong thazaang ka pek tawnmi hna cu kei ka life mu tu te hi uh, Soli Deo Gloria a si ka ti tawn. Cauk ka tialmi ni khat te zong hi a du bik ka tialnak han ka tial tawnmi cu Soli Deo Gloria ti si. Pathian sunparnak ca lawnglawng ah ti si Latin holh si kaw mah hi biatak te rak hmangmi cu Johann Sebastian Bach timi pa a si. German ram hlaphu a rak thiam takmi pa a si. A hla ṭialmi hi an tawi tete. Asinain bus hla kan sak tikah hin kan tupukhor hin thiang thlarau nih tiah kan thiam selaw tha kan pe selaw mah cun sau seh lo tiah an khan sa a bia zong hawinak a tha deuh tiok khi um hlei lo a zei ti te khin dik thawtnak a ngei i a min a thang tuk i Zei ruangah dah a ruang si hnga an ti tikah bus nih hla a phuah tik poah a tang te ṭial tawnmi cu Soli Deo Gloria Bawipa sunparnak ca lawnglawng si ko seh. Bus minthannak ca a herh lo. Bus upatnak ca a herh lo. Sunpar lianhnak cu Bawipa nih hmu ko seh ti a ti zungzal ca khan a si. nangmah te upat hmaisa nak na paul peng sen na mu tung lai lo lungre thei tuk lai filipi nih makhan lo mi si kri khan nunnak sen tha chia ko jesu khi kha ruat langmang ko na tu ami kha jesu kha lom ter mi si mo ti kha ruat langmang ko alom ter lo chun tu ala ko alom ter chun tu ko na non hrim lai nangmah duhnak lawng na ruah peng ko ahcun nangmah zawn lawng naa ruah peng ko ahcun nangmah miaknak lawng na ruah peng ko ahcun naa ruah ning cun vawlei cung a si bel lai lo vawlei cung tamra zong in ruah ning in khit in hmu nai sai lo cu frustration timi lungretheihnak lungtlinlonak hmaichiatnak lungkuainak tu kha a chuak ko lai kan nunnak answer taktak cu le nau hna Jesuh si Jesuh si Paul cu Jesuh Khrih thawngin ka nunnak a si ti aa fian caah a sianginn kainak vialte, a min thannak vialte, a professionalita kha a hmuh dingmi vialte kha a kaltak i khuakhat hnu khuakhat khual a tawng i sangphawlawng chia tete kha aa cit i thlichia te zong voi tampi a tong i umnak zong a ngei lo mah te khan thlam aa sak i cun Bawi Jesuh Khrih thawngṭha a chim i Jesuh Khrih he cun an kal ti lengmang Jesuh Khrih an i ṭhen bel lo i Jesuh Khrih ca i a nunnak a hman tikah cun mithiang Paul ruang a dawkaw nihin ah mi tam tuk nih Jesuh dawtnak an cohlan hi biakam thar chung i cauk pahlei thum a ṭialmi ti ko si amah min in cauk pahlei thum a ṭialmi hi vawlei cung minung million zeizat nih khin dah nunnak thawng ṭha an hman A ṭialmi ca kum khat ah million za thum zungzal Baibal ca an phit i zuar tikah zetik hmanh ah Baibal ca kan zuar kho ti um bel lo i cu tluk tiang Bawipa nih a hmanmi a si. Zeicahtiah Bawipa caah a nun ca a si. Voikhat cu mipa pakhat ca a rel i cu ca a rel lio ahcun a fanu te Shelby timi kha ra i hna a hnawh ngangai. carel khlo khan a tuah mah ka fanu hna ka hnu tuk theng ka tuah lai ti a rian pakhat khat ka fial cun tha lai ti ti e chau ka rel mi kha zau a zau e hi chu herh theng lo ti tlap khat khat thli i a pek ma chu tlap khat chu a zau tika tin a zau tika american mef a si american mef ke american mepung mo state som ngau mi american mef kha si kha va kal ka fa he nang cu na thiam tuk kha a thleh a thleh a thleh a thleh piak e va kal law amah ning tein va chia ṭhan phone ka chim sia cu New York sai sia cu New York umnak te na chiah lai Texas in Texas umnak te na chiah lai California California umnak te na chiah lai anmah umnak cio te khan na chiah ni tikah ka fa rak pu ṭhan mu a ti a thleh a thleh a thleh dihmi cu a fanu nih cun a tuah lengmang lai i a tuah kho lai lo i ca kha tampi ka rel lai ti a ruah a fanu te cu a va kal a va kal a va kal i a zoh a zoh i a pe pe pe pe pe pe ton dih i a pa sun ka pa hi zoh chikhat lo te khan rak ti khawh a pa nih cun a zoh palh ko lai cu ti a sekmi tete a pehmi te kha zoh tikah new york umnak ah new york um indiana umnak ah indiana um illinois umnak illinois um texas umnak texas um pakhat mai palh lo ziah american map man zah kho ka fa zeitinah min a tuah kho ka har tuk a fanu te nih ka pa a hmai dei lawng pe na rak zoh cu a hnu lei kha zoh tuah a ti an hnulei vun zoh tikah cun bawi jesuh khrih hmanthlak a hnu lei khan a rak um Makhabawi suk hi hmanthlak kha a lu umnak ah a lu a chiah a hna umnak a hna a chiah a mit umnak a mit a chiah a tlang umnak a tlang a chiah tikah cun mep co hau lo tein a hnu lei i Jesuh mep ning tein a fanu te nih a chiah tikah cun a let lei i American mep kha amah ning tein rak um ve dih ko Caṭialtu nih a chimmi cu kan nunnak khan piahtana tampi um men ko lai. Piahtana lo zong khi piahtana a lomi tampi um ko lai. Thinlung a re theimi zong tampi tu nan um men ko lai. Nan hmailei kong zung le theihnak tampi ngeimi nan um men ko lai. Tuzan ah ka chim ngam. Na life question vialte, na life difficult question vialte a phisin khotu Jesuh a si. Jesuh thawng in ka si ti kha i hngal ko hmet. Jesuh thawng in vel ngaihnak thawng in Pathian fa ka si ti ka theih ko hmet. Pathian fa ka si, Pathian ta ka si, Pathian hoi ka si, Pathian a ka dawt tukmi ka si ti, Bawipa thawng ka si ti naa hngalhmi nih khan tam tuk in an hamter cang lai dawk ka fale ka dawt hna ka fale an zawn ka ruah hna ning ka ruah tikah hin keimah men ka fale tluk i ka dawt hna si ko kan hnulei khalai tlang a kum khat hrawng an va um zen la kuan laka cun um hei tuak ko lo ka lungre va theih ve ning khi mu sa lo an rang kun an rum rang kun pia tana dang te si hoi an phan dak an mai an nga lo ka za on ha yar kon lo khan an um taza an fah ding zokzok ten va kal hlir an hrang hrang ah thil va kawl tu pangka ngan mi hei ti bantuk an an ti kho hna mi um lai mo thaten va kawl tu zai man mu lo zan men ah ka hel kho sai lo siang kai nak her lai an ti to da siang dong ti lo private siang in minung pakhat ting zakhat di lai ti zongah rak thatu si kho chung do ka choi lai ka kai nan kai lai hei tuak hmenh law keimah pa hmenh nih ka fale kha mah khin ka dawt hna si kaw a fale kan dawtu vancung khuami kan pa nih hin bawi suk hin a chim kha sei he lungthei van sang au tu khan um e van i zuang mi va khi zo hna hnu rian an tuan bel maw buk bel in sar maw nan pa nih cawm ko tung na nan nih chin chin cu nan lu cung sam men to ka rel di cu ti kha o lu cung sam rel ti men keimah sam rel na cu foi te lai cu kalau cung samaria lu lok ting khat khan ting min lo kai he koi mang te pawl hi chu ting thum ting di zong simin lai alo chiu lo mu lu cung samria la he tu dang pathian ni real zong huam lem lai lo kan sinak kan piatana ate sai zong kan hal piak di tu boi pa se kan man kan hal lo kan hal piak di tu boi pa se Jesu Khrih thong in Jesu Khrih chungah ama boi Jesu Khrih he amah bawipa ca ka si khawh tawk tein ka kal ve ko lai na ti si ahcun lungretheihnak tam tuk um lem lai lo kai cu ka ti ko khrihfabu chung zong ah hin semaetna na lungre thei tuk khrihfabu hin kan tuan dingmi te kha bawipa ca kan i zuam lai kan tuan hiamah ve ko lai a ngai lo mi an ding ve ko lai an thua ve ko lai a herh min ok ve ko lai an ruak kan phum ve ko lai lom ten na lungre thei tuk la ka ti Khrihfa upa nih an kan sik lai ahcun kan ti lai tiong ka phang lem lo. Tiatte ka chim ahcun a ṭha Pathian duhnak a si timi te kha Pathian mithmai zoh ten ṭuan ka zuam ve ko. Cu hnu an hmuh thiam lo si le ka ruah ning ka palh sen ka palh tiah lunglawm ten ka ti ko lai. Asinatein lungthiang lo an ka tei zong ka thei poi hlei fawn lai lo. Zeicahtiah Jesuh Khrih he nun ṭi Jesuh Khrih ca ruah cangah khan cun zeizong vialte kha thiang ko. Cucan nifatin a nunnak kha nangmah te na nunnak zong kha i check ve tuah. Zeicah dah na nun atu ahhin? Zeicah dah na nun? Ka nun cah ka nung ko timi nan tampi men lai. Zei ruang dah America na phak? Zei ruang dah kha inn ṭhaṭha kha na ngeih? Zei ruang motor car ṭhaṭha kha na ngeih? Jesuh Khrih ca a si maw? Jesuh Khrih ca san a tlai dingmi si maw? Jesuh Khrih ca hna a hnok ding si sual maw? Ṭha tein luat law Jesuh Khrih thawngin a si caah Jesuh Khrih ca a hmang ve. Naa ngaihchih lai lo. Problem na ngeihmi vialte zong aa phisin dih lai. Jesuh sinah a nunnak apmi hna, Jesuh aa tongmi hna, a hmual a phomi an um bel lo, pakhat hmanh um bel lo. Nan theh cu nan ka chimh ve hnga. An i lawm zungzal. Chim ding tam tuk um sau tuk lai caah. Cucah donghnak a sawm kan duhmi hna cu Khrihfa labu kan Khrihfa labu ka palh lo ahcun zathum sawm sarih le pahnih si rua ka ti. Bawipa keimah nunnak hi thianter ko nangmah caah. Fanny J. Crosby timi mitsonu te nih a phuahmi a si. Uh, sorry Robert Havergal timi nute nih a phuahmi a si zeitin a phuah kan ti san voi khat cu ka leng e a ti cu ka lennak ahcun innchungkhar ah minung pahra ummi innchungkhar an um i an zaw a ti an lungre thei ti thla ka campiak hna a ti Asinain hnangamnak tling an hmu kho lo a ti. An taksa zong kha hung dam nain hnangamnak tling an hmu kho lo a ti. Cu tikah cun ka lungre a thei, ah zeitindah man hai ka bawmh khawh hna hnga tiah ka ti i Pathian sia thla ka cam i Bawipa keimah ti cun hi nai bawmh ka duh tuk hna nain ka bawm kho hna lo nangmah nih ka bawm ko tiah ka ti Bawipa sian thla ka cam te Jesuh dawtnak kong, Jesuh cu kan piatnak phisintu sinak kong kha ka chimh hna. Thla ka cam bantuk tel an chungkhar dihlak tel an taksa an thinlung he a dam i biakinn an phan i Jesuh khen thangthat ka hmuh tikah hin zan khudei te kaa lawmh ruangah kaa hmet khalo ete Cuticun hi hlate ka phua a ti i uh, take my life and let it be. Bawipa keimah nunnak hi thianter ko nangmah caah. Take my head and let them move. Take my feet ka kut hi la law ka ke hi la law nangmah caah cawlter ko Take my voice and let it sing ka ka zong in nangmah nih bawipa la law thladawh saknak hading ca hmang ko ati take my silver and gold take my intellect and use ka sui le ka ngun hna zong bawipa la ko law ka thiamnak ka fimnak zong la law nangmah ca hmang ko hna verse panganak ka duh tukmi cu take my will and make is thine ka duh tuk ka duhnak hrimhrim bawipa la law ti my will ka duhnak hrim bawipa la law make it die nangmah ca khan hmang ko Take my heart ka thinlung zong hi la law make it die bawipa nangmah ca hmang ko take my love dawtnak ka ngeihmi zong bawipa la law I pour out at thy feet na ke hrama ka rak bung myself to yours ka sining te bawipa nangmah cu kan pe A ṭha tuk. Bawipa keimah nunnak hi nangmah ca hmang ko, nangmah ca thianter ko. Ka kut hi nangmah ca siter ko. Ka ke nangmah ca siter ko. Ka mit hi nangmah ca siter ko. Ka aw hi nangmah ca siter ko. Ka sui le ka ngun zong khai ahcun Bawipa la hna law nangmah rianṭuannak ca siter ko. Ka duhnak hrimhrim zong la law Bawipa, ka thinlung hrimhrim zong la hi nangmah ca siter ko timi hla kha lawmhnak kan ka phuah e robert havel kal hi evangelist zong si lem lo pathian zong si lem pastor zong si lem lo bawipa nih a nunnak kha rak hman tik aa lawmh tuknak kai khan a chimmi si nangmah na kut na ke na thluak na thinlung na ruahnak zong kha bawipa nih a hman khawh dako bawipa ca dingin bawipa thawng in bawi sukhi chungah khamh le dawt na si kha i philh lo tein bawipa cah zeitin a ka nun ve lai ti kha tuzan han i ruat ko kan challenge langbang hna donghnak ahcun zeidah kan tuah lai tuzan zong hin kan phaisa zong a dang tein chia ko si kan thlacamnak zong bawipa cah dang tein pe ko tuah u si kanmah ca i nun sawsawh ding ah nun hi a pam tuk dakaw nun hi a pam tuk mah ca nuamnak sawsawh vawlei nuamnak kawl ding sawh nun hi a pam tuk bawipa ca i nun tu hi a miak tuk tam deuh deuh na nunpi lai a miak deuh deuh lai tam deuh deuh na nunpi lai miak na hmuh deuh deuh lai mah ca nun ding ahcun nunnak hi a sung tu cucah zong vialte khrih thawng an sermi an si i khrih ca a sermi an si caah kei ka ca nunnak cu khrih a si tiah paul ti bantuk ka nunnak hi Jesuh Khrih thawngin a nungmi nunnak a si i sullam ngeimi nunnak a si i Jesuh Khrih he a nung timi nunnak a si i Bawipa caah a nungmi nunnak a si ti kha Paul lawng chim si loin kan dihlak kan ca zong a si ve ti kha Thawngṭha bia nih kan dirh thazaang pek a kan duhmi si kan dihlak caah i nunpi awk tlak ti khat te um si ahcun Bawipa thluachuahnak kan pek piak ko seh. Ni lawm donghnak kan